To dom a yi kana ti yuli, balli din be Ghana nyɛla binshɛɣu din bi pɔra. To amaa di niŋ ka a yi gu viɛnyɛliŋga ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ, a ni diri shɛhira ti ma. Di nahim Dagbam bi gari balli kam. To domi dali shɛli ni tahili ka di ŋmanila di ni ti niŋ ka di nahim gari balli kam maa nyɛla ti galisimi. Ghana, a yihi balli dibaata din galisi ka Dagbamba kani m-bi tɛhi ni aadalichi niŋya. Ti ni yɛn Dagbaŋ maa.

Ti niŋ ka laɣibu na ka di lan nahinda. Dini nyɛ din sani. Zaɣila kpibila paɣa bɛ zuŋɔ yuma anu m-bala o bi dɔɣira. Zaɣila paɣa maa dɔɣila yiŋ ka bɛ lan woli n-je bee buyi ka bɛ woli n-je bee zaɣila yi o yili o yidaanyili la ka di nyɛla dɔɣinkalinsi o ni tooi yi dabbu yili paai buta ka di zaa nyɛla dɔɣinkalinsi. M bi baŋ. Di mi ŋɔya ti ni ka di zooi. Bapra, Bɔɣitɛli tumbiriba. Di pam bɛn, di pam bɛn, yɛligola n-nyɛli. Di yɛligoya shɛŋa din bi viɛli maa nyɛla, di pam bɛn, paɣa ŋun ni yɛn nyɛla paɣisaribila ka mali do so pua ka je ni di yi polo ka bɛ yɛli ni bɛ zaŋ o mi ti pua ka sɔɣ yihi li. To yihibu maa shee di mi niŋ ka bɛ yihi lala ka di dam bidɔɣirisuŋ ŋɔ. di mii chɛ binshɛɣu din damdi li di a bi nyɛ bin yɛn ni nahi nima kamani bi ni kuli tabiri nahi shɛm la ka bi tabirili dizuɣu bia n yɛn yihi puli ŋo ka di tooi dam lala luɣu shɛli polo din bi tu ni di dam ŋo aayi di kariya di ku lahi niŋ n bi mii mini niŋ soli lala gba ka tom bi ni bi tooi soŋli viɛnyɛla maa ka lɛbi wuli bia lɛbi wuli ayi doo o mini paɣa ni dɔni hali ni yuŋ doo ni dɔni hali ni yuŋ ayi ka o bi kɔbi puli di tooi tahali na ka din lahi tooi chɛ ka paɣa kuli doo yili ka dɔɣu bi ti kani nyɛla shɛli gba biɛni di yirila doo maa gba tali ni do so gba zaa biɛni o mali dɔri shɛli ka lala doro maa di yi kpa ŋun tibili Ayi, o paɣaba ko yɛn yirim. Paɣa ni tooi ku yi doo yiŋa ka di nyɛla o mini o bi dɔɣi di zuɣu ka o yi n-chaŋ ti kuli do so ŋuna ka dɔɣi bee ka do so gba zaa kpuɣi paɣa ka o bi dɔɣira ka paɣa maa yi ka doo maa bo paɣ so dabam ka o mini o dɔɣi. Dɔr shɛŋa ku be ti ni kamani ti ni di kaani tin kali shɛŋa maa di pam beni di bi nya tibbu din ku lahi naɣisimi doya.

Amaa ka Naomi yɛya, M ma ni yɛn daa beni dɔɣi paɣa ŋɔ, ŋuni ka ti booni paɣa ŋɔ maa? Binshɛɣu yi di kani, di yuli naan ku beni. A nyaya? Di zuɣu bɛ yi ti ku yɛya ni binshɛɣu beni, bɛ lee nyɛla di yuli ti li. Paɣ so ŋun ku beni ka bi dɔɣira, ŋuni ka bɛ ti boli paɣa ŋɔ? Bɛ zaŋ o zɔŋgi luɣili kam, ka naan yi chɛ dahima shɛŋa beni, kamani ti ni di yɛri di biɛhigu puuni dahima shɛŋa din beni maa. So ni tooi ku miya, paɣa ŋɔ maa yɛn dɔɣi o yɛn dɔɣila bihi ban mali anfaani. Ka gbuni dundoli maa. Hmm. Doo maa yi ku kpaai niŋ ka ŋmali ka yiɣisiri o gba yɛn kpaai mi bahana. N ka o kpaai bahana yaɣari yɛn chaŋ ti dɔni niŋ bia maa. Hmm. Hali di pam bɛni eh, ti yɛn labi nyaanga bi daa zaŋ bia so ti doo ashee ŋun wum so ŋɔ bi bi niŋ o tali tali ka zaŋ o ti doo maa.

a ŋuni yɛn bɔŋɔ yɛn niŋ shɛm ka paɣa ŋɔ o piringi ŋɔ bi dɔɣi hmm. domi o bi dɔɣira ka doo ŋɔ mi bɔri ni o dɔɣi o ni chaŋ ti zu dunia nyaanga to o yi niŋ buɣisi chiriga nim ka tari bin yili yaa paɣa maa ŋun daa wum so maa mali la sujii hmm. to ka o lee baŋ o yɛn bɔ binshɛɣu chaŋ ti bali ŋɔ a nya ko ya wei a bia maa ŋun bia maa ŋun bi dɔɣiri maa n bi bihira naawuni ni chɛ ka ka nama kana nabi a ti kuli yɛn nyam naawuni yi kɔni ka puli maa yina hmm. eh, di zuɣu din chɛ ka paɣaba bi dɔɣira di galisiya pam hali ka paɣa so ni tooi ku niŋ so ninkuri so n baɣa ka loori ni bee n kuli tu ninkuri so din bi tu ni o tuo ka ka ninkurigu maa zaŋ o sujee ŋmaligi ka di nyɛla o ni yɛn daɣama ni bee daɣambu ni yɛn daɣama ni shɛli n bala